Pròche grussant dins Aude, l'estam bèl de Lairòl comunica ambe la mar per un canal pichon. Es per aquí qu'a la prima dintra los peisses. De ser, los pescaires van calar los fielats dins una aiga gaire prigonda e lo matin, d'uòra, los torna montar per descubrir lor pesca que vendràn sus lo banc o a la crida de la novèla. Dins las nos ancestralas i a 28 pescaires declarats.
Sieu de gressar e far lo pescaire fas a peu pres 20 ans que far lo mestier de pescaire a gressar eh mon paire ero pescaire a l'espoque e mon fraire tabes e mon papèt fasieu lo pescaire mes davantatge la marina la marina marchanda Es anat en Africa, es anat de pertot, a a fai le tour du mundo e a l'espòca mon papet l'apelavan lo Camerun. Una jornada de pesca a l'estanh, comença ben e es lo solelh que decida e comença quand lo matí comença de faire jorn e d'abord me'n vau cercar los fiarat per las pomarenco, los mejol e apèi en fin de jornada me'n vau cercar los fialats per lenhalo, le cranc e lo pes que i a de las pantano eh. Es un sistèma de pesca que l'ensemble s'apèla una capechada. Es utilizat dins l'estan aicí a Pòrtlanuvèlo, Bajo, a Gròsa tanben. Es un sistèma de fialat, lo peis s'engaja aquí dedins, n'i a tres golet e lo premier es mai obèrt e lo dernier es un pauc escanè. que fa que lo peis ne pòu faire demi-tours, aquí de dins, es es prisoniers dins la nason. Lo moment de tirage per lo barratge se fa tot d'abòrd se fa a la prudomie e se fa lo mes de septembre per faire lo partatge. per se partajar l'estan e de ne faciu equitable per nosautres que cada pescaire la mèmo canço de pescar e es per aquò que fan lo tiratge a la prudomi per faire faire las causas dins la règle per marcar lo barratge dins l'estan n'i a quatre pescaires dins l'aiga. e a mon armand una còrda e a cada extremitat planto de la fanga la carbena, lo partage pòu durar 4 mes, i a un moment o lo temps, lo temps fa que pòu pas anar pescar, al mes de janvier, février fa fret, tròp fret, per l'estan lo peis es anar a la mar E la mar fa trop maritain, d'aigo fresco, de cranh d'ivèrn, qu'apelavon aicí lo chambre, es paibou, es paibou per pescar, es en meses, janviers e febriers, où lo pescaire, où ieu, fa d'aguelho, fa d'aguelho per remontar de materiel, de fialat nòu. Aqueri son tau qu'en ton d'arbre a copat, e dintati lo vòsb l'a brisat, e lo qu'a remendat. Lo rostau lo remendarè en mon peçò, e aqueri de petit o remen lo Aqui va plan, vit e fait. Ah, ne fa pas a lo temps, autrament le languisses a l'ostal, eh? Fas pas res. Sò talament abituat a aver trabalhat e ara non cal faire quicòm. Après, après vò anar cercar lo pichon a l'escòla e me regali mai pichons.
Avètz pescat, vos?
Ui, 40 ans. E 40 ans de marino, e.

Arro pescas pas pus? Non, a la linha, amb la pichon, ha ha! E onte? Aquí, de l'estan. De qué prenes comu peis? De pomarenquetas, dorada, la pomarenquetas comu la manha, sèt, bèit al quilò, arro i son, e apèi, ai me de, se me caldrà de ravar, per de que la pesca o l'anguila es interdita. Lang dialog es intervidor sos cos al prumèr març e apèi van amairar pescar las promòr en cola la in doura dos bèlos o ja aquí la li les sang que fan un quilò e demi tres liuros. La venda du peish se fai de matin d'ora. Ah lo matís de don rosa. A me chome lo carte e après bon por tornar gosar que i a lo camion de la de la crida lo de la novèla que passa lo prene lo prince e cada soir van calar los jalats e cada matins lo i van levar per a bere pei fresc voilà e que me torna la venda Cada an, a la fin de junh, se fa la fèsta de Sant Pèire, patron dels pescaires. Lo 29 de junh se passa la fèsta de la Sant Pèire, que segue dimenge, diluns, dimars, lo jorn que tomba Sant Pèire aguesta se fa. Un gran lampai fai perque que i ava aquela maladie de mèrda aquí. La fèsta, la fèsta de, de, en debut d'estiu per grossar es la fèsta de pescaire. Me me arro es devengut la la fèsta de de del vilatge es la sant Pèire, sant Pèire e lo lo lo patron de pescaire es es una fèsta per nosautres pescaires importanta eh per ieu la pesca es un mestier es una passion es una passion debordanta es una passion de cada jorn. Cada jour es meme si es çò meme, l'endret, l'estan, lo batèu, tot aquò ei çò meme, me la pesca es jamai çò meme, la surprisa, lo vent qu'a cambiat, l'aiga qui mai nauta, qui mai bassa, es un mestier

Anam al rescontre del pescaire Danis Bes que se'n va pausar sus Vielhat. Danis Bes se'n va dins sa barca que se dis lo Betou. Tornem fin d'après dinar emb sa pesca. Començo de triar sas presas, de solos, de rogets, d'angalos que se vendràn viventa.

E a la crier.
Se venes a Grussant, manques pas de descubrir l'estant de l'Airòla e los pescaires de las cabanas e d'i comprar tanben vòstre peish plan fresc!